Kala aku ngiga penemu ba Bukit Himalaya uchu. Nadai bekena ka baju chelap, sigi puri urang kebal. Adai, umbas ya ga asai kesuh ka angin. Tang agi alah laban penyelap angin ba menua kami din uchu.
Tu meh antu ke nyaga Bukit Himalaya tu uchu. Aku nadai sekali takut. Lari nuan. Ayo dima. Suba kala aku ke Bulan Uchu lalu betemu enggau ini Andan manah rampa menua din. Amai manah rampa menua ditu Uchu. Engkeman alai betanam ke padi jangka aku. Oh, ini andan jadi rumah kita. Aku ka datai nemu ai. Lalu aki ungkir ngirup ai pengayu dulu.
Kala aku enggau urang Belanda suba uchu, alah magang sida ari menua tasik ke agi biak laban aku. Aku menang uchu sigi ukai orang sengapa ni utai ke enda ulih hadai. Munyi ke bula nusi ke kita uchu kala suba aku betemu enggau tuan semurai nuntut penemu ba sida. Ni nuan tuan samurai. Aku datai ka belajar bemain duku ilang jipun ba nuan. Enda ulih lama aku ditu uchu. Enggai ka ambis bala samurai tu jamah aku legi. Ukai aku rari tangai ke sida pedis. Bisi sekali suba uchu aku tepeda ka siku naga. Naka pemesai, udah nya aku ngepan atas naga nya lalu dibai iya terebai. Apu neh. Tu meh naga kenu ke urang kelia uchu. Naka pemesai nya enti ditupi ulih kena jimat gis kena berapi. Anang bangat laju unggal naga rawan asai kada enda tan ke pulis tua legi ngelaju nyabai nuan. Ukai bula ke kita uchu, suba kala aku nyadi kepala yakusa ba menua Jipun, nunduk magang sida ke aku. Kitai puri anak Iban mesti ka kering, mesti ka berani uchu. Nama sigi baka tu batang pengawa kitai kini? Sigi asai ya uchu, tat ke aja kami agi biak suba asai nya meh. Kala aku suba uchu betemu enggau siku orang ke nyelai ye, iya bekena ke chawat ba ruar lalu begari chura biru. Eh, iya lapa nuan bekena ke chawat ba ruar uchu? Enda manding endar dipeda mata. Bruh. Suba lebuh maya aku nyadi Raja Lanun ba Tasik Uchu, ambis menua dipansa rindu amat maya nya. Ni kitai Uchu? Kuit ke manah kapal kitai ngambika jam empat agi kitai datai ba menua Queen Jesebit. Au aki!
Ko jaku ke nengoi ngagai Queen Jesebit. Ngumbai disambut, nemu nya nyau ditimba orang kami Uchu. Karam kitai aki!
Maya aku agi kering suba uchu, kala aku nyadi sedadu langit, terejun kami sebuat ari bilun ngena payung. Hehehe. Nadai takut sekali aku. Riri kitai takut. Tu meh peluang kitai nunjuk ngagai sida ke indu. Pemerani kitai uchu. Adai! Woo! Woo! Naka peninggi utai tu uchu. Kumbu! Rindu amat terejun tadi uchu. Enti bala sida indu dara meda, sigi tekait sida. Maya agi beperang jeman Jipun suba uchu, kala aku enggau urang. Aku ke ngempung bala maya nya suba. Benung ka ngelaban sedadu jipun kami tu uchu. Bulih ga aku bulih duku ilang semurai enti kami menang legi. Maya beperang, beperang ga uchu. Maya belelak kitai ngelangkau ga. Enda kita bukit nyin. Alai aku betemu enggau orang Panggau suba uchu. Kaban enda aku pulai tumu uchu. Bisi pengawa enda ulih diseliah ka ba rumah panjai din. Apu nama utai nya?
Kala suba aku betemu enggau indu antu uchu, maya nya aku benung bejalai malam ba kampung naka penakut asai. Malam tu te nyerengat asai bulu. Eh. Nama nya? Enti nuan mensia pansut nuan, enti antur ari jauh, enggai aku bekaban enggau antu.
Nama pejalai nuan aki bisi meh tua nuan. Nang makai darah aku indu antu, aku udah tuai, pait asai iya. Nya. Uji ke nuan dulu paku lawang tu indu antu, manah tu.
Aku nyadi mensia baru. Hadai. Badas amat enti aku agi biak sigi diambi ke bini tu. Kala suba uchu aku ngelaban siku antu gerasi mangah amai mua antu gerasi nya ambis utai jai laban iya.
Eh nuan tu unggal gerasi iga ga enda nakal amat ngirup bedau aku meri nuan langkau saratok hahaha.
Maya aku nyadi menteri besai suba uchu mayuh pemansang diadu ka aku rambau nya. Rayat cukup rindu ke aku hehehe. Ko jaku ka ngambi duit bantu ari perintah lalu di ciri ke sida nyadi menteri besai ga tudah aku tu ucu. Kitai patut ngemeranka bala rayat mayuh muka akaun FB pro ucu bisi ga ke nyadi penatai pemisi sida. Duit perintah empa kitai aja hehehe. Undi aku au.
Enti aku terus merintah, ari ari kitai ulih degum degum berami. Ai bisa pan enggap ungkang meh ucu. Kala aku ngagai menua China ngiga arak tajau suba uchu nyau dichirika raja nyadi pengelima ga tudah aku hehehe. Kadai.
Asai ke dalam jerita TV China tu uchu ka ngiga arak tajau dulu baka dalam jerita Jickie Chan hehehe. Eh. Aku semina bejalai raun ka ngiga arak tajau aja tuan raja. Kati-kati tau nerima pangkat ga diberi nuan. Anang sesekali kita buyan uchu, kitai mesti berani. Pia mega anang enda ingat makai dulu enti rapar uchu. Munyi ke bula nusi ke kita uchu, kala suba aku betemu enggau Tuan Semurai nuntut penemu ba sida. Ka berajar nyadi semurai tu uchu, ukai nyamai ka nyadi samurai. Angka ulih bulik indu jipun pam ameh uchu. Nama sigi baka tu berajar nyadi semurai kini uchu. Ba menua din mayuh umai padi aku. Anang ingar, gaga aja aki ungkir. Manah aku rari aja uchu. Enda ala asuh sida nanam padi aja aja.
Aku semina ka pansut ke mih aja uchu.
Kala aku diambi ngelatih orang main bul suba alah Manchester United laban kami suba uchu. Terima kasih uchu udah pecaya ke aku, enda mayuh pinta aku, seraga buah rian, selijit buah inyak aja. Au aki ungkir, sign ditu au. Belanda mesti ka laju uchu. Ngambika kitai tegar ngaga gibul legi aku ngelepaska manuk kita ngagai au. Bakani perambu nuan ngelaban Manchester United aki? Eh, nadai mayuh leman uchu enti enda lah ngagai perurut ke aja tanchut sida. Injai toi muka lu.